איך בין טאקע זייער געטשאוקט יעצט אין געלט, מען אפראווט מיך נישט פאר פרישע פאנדינגס און פאר פרישע ריפיינענס, בקיצור איך, אבער די מוהל האב איך, די מוהל האב איך און דאס קען מען נישט אוועק נעמען פון מיר, און איך שמועס מיטן אייבערשטן און איך זאג נאכאמאל פארן אייבערשטן, און ווען איך האב די יצר הרע וויל מיך אראפ ווארפן. און איך האב אזעלכע ביטערע נסיונות האב איך איין עצה, איך גיי אין א זייט און איך זאג הייליגער באשעפער העלף מיר, מהרש האט פארציילט, מוצאי שבת פארציילט מען סיפורים פון צדיקים, דוקא דארף מען פארציילן מעשות וואס זינט זעמער אהיים געגאנגען מ'האט קענען עפעס נוצן פון דעם, האט מהרש פארציילט אז ס'האט געהערט פון א איד וואס איז געווען אין אומאן, ער האט מיטגעהאלטן דעם מעשה, ס'איז געווען א בחור געהייסן נטע, מ'האט אים פארכאפט אין סיביר, איר קענט די מעשה פון נטע ברוך? ער איז געווען עפעס א פאר מ'האט אים פארכאפט וועט ער זאל אנקומען אין אומאן האט ער געהערט פון די זאך פון התבודדות, דער פארכאפטער איז צו מיר און ער האט נושא חן געווען ביי די ביי די יימח שמם, מען האט דארט געהארגעט מענטשן, מענטשן זענען אויסגעגאנגען ווי פליגן דארט אין די פרעסטן און ער האט געארבעט אין א אפיס ביי די אפיצירן, אבער דארט איז אויך געווען א פארכאפטע א גוי'אישע א גוי'איש מיידל, א קריסטליך א גלח'ס א טאכטער, איז זי נישט מער נישט ווייניגער געמוטשעט דעם בחור נאנטער צו טון אן עבירה, און דער. פלעגט ארויס לויפן יעדע נאכט, ס'איז געקומען ביינאכט און האט אנגעפאנגען מיטשענען, געזען ווי ער גייט ארויס קודם א שפאציר אין די פרעסטן, און ער האט געשריגן צום אייבערשטן, ער האט געהערט אין אומאן האט ער געהערט די זאך פון עס באדערט עס, א הפלא'דיגע עצה, איך קען רעדן צום אייבערשטן אויף מיין שפראך, און האט געשריגן הייליגער באשעפער נעם ארויס פון מיר מיין נשמה, ווייל אז איך גיי צוריק דא אין דעם אפיס, איך גיי אראפפאלן, איך קען דאס נישט דורכמאכן, הרג'ע מיך דא רבונו של עולם, איך בעט דיך, ער האט אזוי געוויינט צום אייבערשטן. און איז צוריק געקומען איז שוין איז שוין די נסיון בטל געווארן איז שוין געשלאפן בקיצור איז געווען נאכט נאך נאכט מ'האט געענדיגט ארבעטן מ'גייט זיך אפרוען די נסיון איז דא די מוטשעט פאר די עבירה און ער זאגט איך לויפט ארויס ער לויפט ארויס אין פעלד מיט התבודדות נאכט נאך נאכט האט ער געשריגן צום אייבערשטער רבונו של עולם איך גיי איך ווייס נישט איך ווער פארברענט. האב אויף אים רחמנות, און דאס האט אנגעהאלטן דריי יאר, ביז דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט אויף אים, און די רוסן האבן אים באפרייט, מען האט אים געגעבן צוריק א טיקעט ער זאל קענען צוריק פארן מיטן טרעין קיין אומאן, האט מען געמאכט א שטיקל פארטי, א גוד ביי פארטי, א געזעגענע פארטי, זי האט זיך אויפגעשטעלט, די גלח'ס א טאכטער האט צו איר געזאגט, כ'ווייס נישט עס איז דא נאך א צדיק אויף די וועלט, אבער אויב איז דא א צדיק אויף די וועלט איז עס דער בחור. דורכגעגאנגען א טשעלענדזש דריי יאר און ער איז שטארק און ער נישט דורכגעפאלן. ער איז צוריק געקומען קיין אומאן, דארט איז געווען די זקנים אין אומאן האט ער עס פארציילט פאר זיי. מהראש האט געהערט פון א איד וואס איז געווען אין אומאן וואס ער איז דארט געווען ביי די מעשה, האט ער פארציילט פאר מהראש, אלע זקנים אין אומאן האבן געוויינט, און געזעהן וואס הייסט א מענטש, מיט די עצה פון רעבן ווי ער דערהאלט זיך, האט ער געזאגט נאכדעם וואלט איך ווען נישט געהערט די עצה פון התבודדות וואלט איך פארברענט געווארן, וואלט פארברענט געווארן, דאס איז געווען מיין עצה, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן, געשריגן צו אים, איך בין געלאנגט אין א אנדערע חסידות, דארט האט מען נישט גערעדט, דארט האט מען נישט גערעדט צו סאך פון. פון עס באדערט דאס צו תפילה דארט איז געווען מער די אנדערע זאכן מח מחשבה איהר די זאך פון תפילה דאס האט אים געהאלטן די עצה פון רעבן איך האב א עצה איך האב א עצה פון בעטן דעם אייבערשטן איך האב שווערע נסיונות איך גיי שפאצירן איך רעד צום אייבערשטן היינט דארף מען נישט האבן שווערע נסיונות זיי וועלן שוין שיקן קיין סיביר היינט קענסטו זיצן אינדערהיים מיטן טעלעפאן און אז שרעקליכע שרעקליכע נסיונות מען הייבט אן האבן שייכות און קאנטעקטס מיט רחמנא לצלן מיט עבירות, אז אייבערשטער לאזט היטן, איז דא איין עצה צו שרייען צום אייבערשטן הייליגער באשעפער העלף מיך, הייליגער באשעפער העלף מיך, הייליגער באשעפער איך וויל נישט פארברענט ווערן, און אונז גרייט מיר זיך אלע צו פארן צום הייליגן רבין אויף ראש השנה, און מיר זיצן דארט ביים ציון פון רבין און מיר דאס בעטן, מיר בעטן אז דער הייליגער רבי העלף מיר, רבי.